Atye ka cito ka tummi. Atamo ni wan weng macalo Acholi, macalo kaka, watye ki ngec i lok ma tye ka timme i lobo Acholi kany ma mako lok kom latinwa Bosmic. Otim. Kaka Acholi, atamo ni gin ma oweko an ladit marwa ma kobeddi ni adyere ni ka pud akwo atim gin mo pi kaka ma kun acung kit ma yam kwariwa obedo ka julo ki piny. Acholi, atamo ni lok kom latinwa ma kobeddi ni dong odwogo paco. Wan macalo Acholi, atamo ni pe waromo pe waromo lingo alinga macalo wigi gang ma pe wan wakatti ki ka cungwa i kom lok pa otim ma kome dede odwogo paco. Wan wangeyo ngo ma otimme, kit ma otim, oringo kwede ki paco. Wan wangeyo i kare ma otim ki woko, lok ma otim obedo ka lokone i kom gamenne, i kom dano mapat pat. Lokke eno-ni weng ma en obedo ka loko-ni mako kaka pe mako tim, pien latim Latinni ka otimo bal, balle pe mege kene, balle bal pa pa kaka ducu. Pienno, macalo wan ludito acoli ma yam okuto wiwa, kacel ki wun litino acoli ma yam okuto wiwu ma kobedo ni wun wutye i rwom mapapat me tela, atamo ni an amito pokke ki lok mapatpat ma an atye ka winyo tye akato. I social media, koko mapapat-ti pe rac, ento gin ma pire tek en aye ni wan macalo Acholi ma kobedo i cawa-ni, latinwa i kare ma en owacowa ni ringo kome obedo ka lok ki woko, kobedo odwogo dong gang. Atamo ni omyero wan wacung me nenone ni dwogo pa Otim omyero obed concern pa Acholi weng dong. Actually, wan pol kare wamaro caro jami ci cac kobedo oneko gango. Atamo ni gin ma oto paco ma kobedo oneko gangi ocakke ma moro moro. Tit Okelo ki Bajilo Lara gubedo ki peko kubote ludito gubedo ki ngeco niweng i gin ango ma tye ka timme i kin Tit ki Bajilo Lara kubote. ku dok yite. Lwak me acholi ma wigi okuto yamo gulingi tik, nio ka woo ki kin obote ki litino acholi-ni okelo tur pa gamenne ma okelo peko madit i ye acholi, muno aye kit ma peko ma gubedo i wan acholi watye ka wot iye-ni, ka ma ocakke ki iye, ducu bino pi cac, ducu bino pi cac. Wun ludito macalo dok to laro tunu, kare ma dong gituro ka mene, ma litino turo ka mene, ngat ma myero gubed ki piny me nenone ni ka mene gini ocung, ngat maryek ki i kingi onongo dong otunu keken, ma otunu bene kilwongo alwonga. Ngo ma weko atye ka waco lok akit man? Atye ka waco lok akit man pien ka watye ka nenone ni ringo pa otim, ma oriyo woko, ma oriyo kome, lok ma en obedo ka loko, dugune ma gubedo dugu tye ka dugu laling, ma actually peke iye ni ka pe kineno mo kelo peko. Actually wan waneno peko mukene ma odonyo ma lube ki cac. Ma lubbe-gi, ludito ma wigi okuto yamo, ma gingeyo jami weng, ci gilingo. I kare ma litinowa odwogo gang ma giwero toro gamente ma meggi, tipo pa Alice Lakwena, dano ma pe ongeyo kit lweny mo me mony, ocako mako luduku ma kun waco ni, en tibu me lweny. Wun ludito wutyewu liweny, wun ludito ma yam okuto wiwu nongo wutyewu liweny, won alic ki min alic, wun nongo wungeyo liweny maber. Wun wungeyo nongo liweny ni alic jok ma tye i kome-ni-ni onongo jok ajula ma ojukogi. Ento inongo giwoto ka tyeko bot Alic lakwena. Wun wungeyo gin uni weng, wun wulingo litit nio ka tipo marac ma gilamo odonyo i kom jok pa Alic lakwena. Alic lakwena wucako mako mony, jokki wucako weko wucako mako mony ngom. Dano ocako donyo bot Ali, wun ludito tye ngati mo ma gukatti woko ni, Ung, lweny pe kilwenyo kit eno. Litino acoli ma gubedo i mony madongo calo mac apiyagi ma nying rekod gitye ma gidwong ata, gin gukatti me konyo bedo piny ki ludito wek kilam piny wek tipo marac ki i kom Ali-ci. Tipo Tim me tekwaro ma kome tye, An atye ka wacce ni acwali gudok iye ni, gutimo me tekwaro, guryemo gin marac-ci ki i koma. Alic, alic oneko dano matek, alic cito, tipo dok poto ki i kom, tipo pa alic lok ki i kom lukoya, lukoya dok cako neko dano. Wer acwali tye ka neno, wer acwali tye ka neno, inge. Ma tipo pa kony, Tipo pa Alice cito ka gik kony dok opoto. Kony dok opoto, Mako dok luduk acel-li. Ludiro acoli oling litik. Ludiro acoli oling litik. Ngati mo ma waco ni kit gin niyang pe otimme. Kit lweny eni yam wan pe wadeno. Kony omedde ki mege ocito ki lung nongo mony. Ngat acel acel ngeyo gin ma otimme. Do acoli, Ngo ma weko atye ka lok ni lok otim? Dwogo pu tim ni Acholi pe oter ki cac kite ki tira tero ni eni peko pa Acholi, peko madit pe peko matidi. Pe ki ca u tim latin Acholi. Gamene bene ngeyo ni latin ni nongo latin Acholi. Dong Acholi an atye ka cwalo dwona en pi lit pa dano, pi lit pa kaka atamo gubedo i cawa ni. Wan macalo Acholi, jami weng ma otimo otimo kit ma dong odugo gang ni omyero ludito gubed piny. ki nen ngo ma myero ki tim. Kit me ribbe ki gamenne ma ojolo tim. Wan ma tye lacul bwony dong wa nen ni wa tiyu tic wa me tekwaro wek wu timo ribbe ki luwote ma en obedo ka yeto gi i kare ma en tye woko. Man aye gin ma myero ki tim. Ento pingo ngat man kato ki lokke? Oo, timo bedo kit man.

ma tye ka katti doko kor tim opoko i dano aryo jo ma tye ka kok ni otim ocito macalo bega pa gamente mono aye lok matek ma gubedo i cawa ni tye lobo Acholi pien lok ma otimo lok i kom gamente onongo doko kor tim pe doko kene ci gamente jole onongo doko kor tim litino Acholi kacel ki ludito racune ma gidongo, gin aye cito bot gamene ci gibako doggi bot gamene ni, 'Ladit Yoweri, tim kica ki latinwa wek odog gang onen litine. Latinne pud tidi. Ka gin otimme kit eno, onongo lok ni otim ocito macalo bega ka gamene onongo bedo peke. Atamo ni wun kaka wungeyo ni, macalo kaka Kaka tye ki twero me lok ki gavmenti madit onongo tye i dugu ma nongo gin tye ki cinggi me duku otim. Ka nino otimme kit eno, onongo kuyo pe neko dano. Ngo ma oweko dano tye ka lok kit man? Dano tye ka lok kit man pien to dong ya, to dong odiyo Acholi, to dong odiyo Acholi. To odiwa tutwal. To dong odiwa tutwal pi cac. An atye ka bako doga i timo wanga ma angeyo ni tye tek. Timone tek mada. An atye ka bako doga. Twero pa timo tye jami adek ma Acholi tye kede weng. Acholi, an amito ni dugo puting Pe kinen, pe kinen calo gin ma pe gugudo kom Acholi. Kadi bed kabedo ni otim dong tye, wan Acholi pud wan omito ni ludito, lutela mapat pat pud wan orwatte ki gamente madit me kwayo kica wek ka latinni bedo, wek ka gamente tiyo ki latinni oti tic ma nongo lworo pe iye. Atamo ludito Acholi omyero wapwo tibu me Acholi. ma obedo ka tic kutimmere. Wutim timwu me acoli obedo ka tic kene. Gin ma wutimo tim i lobo acoli pe tim latim mo ma wutimo pien enoni obedo mic ma timwu me tekwaro omiyo ki kutim. Bosmi, Tim latim mo ma okoko acoli loyo tim. Wutim okoko acoli ki wer, wer mapat pat weng, jami ma tim iweo nongo tim obedo ka tic kutim. Wuweko pe wabinenu kumica, pe wanenu gorone keken, pe wanenu gorone keken. Wanenu gin ma en otimo pi Acholi bene. Gin ma otimo pi Acholi, Ka kijulu maber ni Gacini i nonne pe to, ma nyuto ni Otim bos mege onongo tye i kin lutela Acholi ma nyiye ma nyiye pe ling. Dano ma pe to en aye nongo Otim bos mege. Ma Catan kobedo ni mito ni ikwal gum ma en omiyo gutimo dong. Jami weng time pe bere. Atamo ni an macalo ladit mawa ma gubedo atye ka bako doga pwoyo Lubanga ni tim i dyewor ma Lubanga onyutta ni a i loki, a i loki. Timowa tekwaro tye rwaco ni a i loki, wacce gi ni. Peko madit ka abijuko lok ka winy maber. Wun litino acholi, nicak ki ma Tito okelo gin ki Bajin okelo, tela gikel peko i lobo acholi. Wun lutela mapat pat i ye acholi weng ma tibu obedo ka tic kitwu. Gin ma tin tibu owaca ni, wun ka wua wudok bot gamenne, wudok kinwu labayi lwak. Wucito kinwu labayi lwak, nongo olwako donge ngec, ma nyuto ni wun nongo pe wutye ka tye ka culi kacel. Nongo tela ma wun wubino wubedo ka bako dukwu-ni wubino ka yenyo mere lim, ento pe telo lwak. Pien ka in dong inongo gin maber, pe gwoko pe iwoto ki dano weng kacel. Ee, atamo ni Wan waneno kare ma Mao ladit lobo minu, ladit lobo minu, mini Saru Post, oo Mao cato dano, oo Mao yuneko anga, oo Mao yungeka dano ma Mao ceto kede bot gavmene kobedi ni pe rome ki dano ma Mao obedo ka telo ne. Dong wun litino Acholi, atamo ni kobedi ni Acholi okwanyo gen, geno liweng ki ikomwa. Ka i komwu, acwali gubedo i cawa ni pe geno latin mo keken, pien kingeyo ni en atye ka lok ki diki ma da ryette cito donyo i gabmene pa Museveni nongo oweko acwaliwu. Man dano wun ma wutye ka tela myero wuwiny maber. Wun ma wutye ka tela wan awobi gin bal olanya winy maber, wan awobi odongo oto wuwiny maber. Wa wun lutela acwali weng myero wuwiny maber ni ka wubicito bot gabmene wuwot ki dano weng. Ento pe wuciti macalo omega. Atamo wun acwal i wang ot acel keken, ot acel keken ma gin gudonyo bot gamenne, en aye ot awany ma gudonyo bot gamenne, ma onongo acwali weng pe i kor yo eni, ento wun mukene-ni weng Wun lutela mukene weng, wun onongo wutye ki lwak me Acholi kacel ni gamenne ka Museveni gamenne marac. Ci dong gubedo i cawa ni ka wun dong wunongo ni Acholi myero weng guto cinggi me konyo gamenne, pingo wuweko lwak dong cen wun wucito kenwu? Atamo ni alok lok-ki ene ni, pe dwogo putin. Ki lok madwong ma tye ka katti en aye ni lokke enini ka pe wan waneno maber ci dugu putin o i kelo peko madit. Ento ka watiyo macalo acodi ma pe watiyo ki cac ci dugu pa otin o i kelo kero ka codi jokjok mamalo.